Wousst Dir, datt d'Chamber net just zu Lëtzebuerg aktiv ass, mee och bei der NATO, bei der UN a souguer beim Internationale Währungsfong? D'parlamentaresch Diplomatie spillt eng ëmmer méi wichteg Roll an eiser globaliséierter Welt. An haut entdeckt Der, wéi mir als klengt Land eisen Afloss op der Weltbün verstäerken. Wëllkomm bei Parliament Decoded. Ech sinn de Sven Clement, Deputéierten an der Chamber, an haut kucke mer iwwer d'EU eraus a weise wéi d'Chamber an der internationaler Politik aktiv ass, a firwat dës Aarbecht esou wichteg ass. Traditionell Diplomatie geschitt tëscht Regierungen, mee zënter Joerzéngten huet sech weltwäit och eng Form vu parlamentarescher Diplomatie entwéckelt, wou national Parlamenter international zesummeschaffen. Als Member vun der Chamber hunn ech d'Geleeënheet, un internationalen Delegatiounen deelzehuelen an un internationalen Organisatioune matzeschaffen. Dës Aarbecht ass immens wichteg, well se eis méi Visibilitéit gëtt an eisen Impakt als klenge Staat vergréissert. Lëtzebuerg ass Member vu verschiddenen internationalen Organisatiounen, wou d'Chamber e wichtegen Acteur ass. D'Lëtzebuerger Chamber schéckt eng Delegatioun zum Beispill an d'Parlamentaresch Assemblée vun der NATO, wou Sécherheetsfroen diskutéiert ginn. Als Member vun dëser Delegatioun an als Rapporteur spécial am Comité fir Wëssenschaft an Technologie hunn ech d'Méiglechkeet, iwwer nei Technologien a Cybersécherheet ze schwätzen an ze schreiwen. Grad fir e klenge Staat wéi Lëtzebuerg, deen net déi militäresch Muecht huet wéi aner Länner, ass et immens wichteg, datt mir eis Expertise a genee dëse Beräicher abréngen. NATO PA. bréngt d'Deputéiert aus allen NATO-Memberlänner zesummen, fir zesummen iwwer Sécherheetsthemen ze diskutéieren an eng parlamentaresch Kontroll vun der NATO sécherzestellen. Als Member vum Verwaltungsrot vum parlamentareschen Netzwierk vun der Weltbank a vum Internationale Wärungsfong, FMI, hunn ech d'Geleeënheet, un Diskussiounen iwwer global Wiertschafts a Finanzdynamiken deelzehuelen. Dës Organisatioun bréngt d'Deputéiert aus der ganzer Welt zesummen. fir esou iwwert d'Aarbecht vun der Weltbank an dem FMI ze diskutéieren a sécherzestellen, datt d'Parlamentarier hir Iwwerwaachungsroll kënnen erfëllen. Als Co-President vun der Young MP Initiative am Kader vun dëser Organisatioun probéieren ech, déi méi jonk Deputéiert zesummenzebréngen an hir Stëmm esou ze verstäerken. Jonk Deputéiert bréngen dacks nei Perspektiven a Prioritéiten an d'international Diskussiounen an. D'Parlamentaresch Unioun, d'IPU, ass déi eelsten international parlamentaresch Reunioun mat Parlamenter aus der ganzer Welt a stäerkt esou den Dialog an d'Kooperatioun weltwäit. D'Lëtzebuerger Chamber huet eng Delegatioun an der IPU, déi sech fir demokratesch Wäerter, Mënscherechter a parlamentaresch Fräiheeten asetzt. Nieft dësen Organisatioune ginn et awer och bilateral Austaich tëscht der Lëtzebuerger Chamber an anere Parlamenter. Dës sinn dacks méi informell, mee och formell Gespréicher, déi awer eng wichteg Roll an eiser auswäertscher Politik spillen. Wärend enger rezenter Visitt zu Berlin konnt ech esou zum Beispill mech mat Kolleegen aus hirem Digitalisatiounsausschoss vum Bundestag austauschen, wat zu konkreten neien Ideeën, bei EU-Gesetzer gefouert huet. D'Chamber ass och bei internationalen Evenementer vertrueden, wéi zum Beispill der COP-Klimakonferenz oder aneren UN-Versammlungen. Als Deputéierten hunn ech d'Méiglechkeet, un esou Versammlungen am Numm vun der Chamber deelzehuelen a mech esou mat Vertrieder aus der ganzer Welt auszetauschen. Dës erlaabt eis, global Themen ze diskutéieren an ze gesi wéi aner Länner mat deene selwechte Problemer ëmginn. Wat ass also de Wäert vun dëser internationaler Aktivitéit? Ma éischtens Visibilitéit, Lëtzebuerg als klenge Staat kritt méi Visibilitéit op der internationaler Bühn. Zweetens Expertise, mir kënnen eis Expertise a bestëmmte Beräicher abréngen, wéi zum Beispill am Finanzwiesen oder an der Digitalisatioun. Drëttens ass den Informatiounsaustausch, mir kréien Zougang zu Informatiounen an Erfarungen, aus der ganzer Welt, déi eis kënnen hëllefen, besser Entscheedungen heiheem ze treffen. Véiertens baue mer en Netzwierk vun international Alliéierten op, wat besonnesch wichteg ass fir e Land mat limitéierte Ressourcen. A fënneftens, mir kënnen u globalen Diskussiounen deelhuelen an eise Standpunkt vertrieden. E konkret Beispill, vu wéi dës parlamentaresch Diplomatie fonctionnéiert, Als Rapporter fir d'NATO-PA hunn ech e Bericht iwwert d'Implikatioune vu kënschtlecher Intelligenz, an der Verdeedegungspolitik erstallt. Dëse Bericht gouf net just vun den NATO-Parlamentarier, mee och vun Experten an Decisiounsträger an der NATO selwer gelies, a verschidde vun de Recommandatioune si souguer an déi offiziell Strategien agefloss. Lëtzebuerg gëtt international dacks gesinn als Land vun der Mediatioun a vum Multilateralismus. Dës Perceptioun gëtt och verstäerkt duerch eis aktiv parlamentaresch Diplomatie, déi breet Themen ofdeckt a konstruktiv Léisunge proposéiert. An enger globaliséierter Welt kann e klengt Land wéi Lëtzebuerg net méi isoléiert funktionéieren. Mir brauchen international Partner a multilateral Organisatiounen. D'parlamentaresch Diplomatie ass dofir eng wichteg Ergänzung zur traditioneller Regierungsdiplomatie, well se méi demokratesch Legitimatioun huet an dacks méi oppen an transparent ass. Als Lëtzebuerger Bierger kënnt Dir mir och matdeelen, wéi eng international Themen Iech besonnesch um Häerz leien, fir datt ech dës an den internationale Foren direkt kann uschwätzen. An an der nächster Episod kucke mer, wéi d'Chamber hir Decisioune kommunizéiert a méi Transparenz mécht. Abonnéiert eise Kanal a schreift mer an de Kommentarer, wéi eng international Organisatiounen oder Themen Iech am meeschten interesséieren. Wat soll Lëtzebuerg Ärer Meenung no op der Weltbün verteidegen?